Дьол үһүс күммүн хайан бараммын сууна тураммын уже олох сиһим да тугум да ыалдьыбат буолаалла эмискэбаайдык соһуйдум аҕай оны харасын ньугунаар ийигитин чугас сыһаан дьөгүлэһэн киирэн барбыппыт мин ыарахан кэмнэрбэр кини сүбэнэн-аманан ыйан кэрдэн биэрэрэ онно же кини айылҕалаах дардах киһи буолара көстөр этэ барыта харысхал курдук буолан араҥаччылаан диэбит курдук этэҥҥэ бары туох да буолбатахпыт. Онтон арый сролга улааппытын кэннэ кырдьык билбитэ кыстаах уол эбит. Дорооболору Ньургууна дьүөгэм буолар. Ньургууна эмтээбитэ арый даҕаны сиин сыл буолла. Ону, ону туһанан көрдөһөн табаарыстарбар рекомендуйдаабытым. Ону ылынаннар эмтэммиттэрэ. Иккиэн арыгыларын. Биир уол үчү айбаата сылдьар, биирбит мүччү туттаран иһэн кээспит этэ. Оҥкотуттан кэһэйэн икки нэдиэлэ кэһэйбит этэ. Оҥкотуттан кэһэйэн хостоон көрдөһөн более сильнай эмтэниитин эмтэммитэ. Билигин ото биэс ый буолла сылдьар. Этэҥҥэбин диир. Махталларын тиэрдэллэр уолаттар Ньургунаҕа. Бэйэм булана туох эрэ бу түөстүөһүм диэки туора баастахан кэлбитэ, ону Ньургуна эппитэ ысгылас диэбитэ. Оҥкойбутун эмтэммиппит, начаас баайытык ааһан хаалбыта эмиэ. Онно ыраастаммыппыт. Ыраастат- ыраастаммытым. Онно үрүн суолбут аһыллан барыта этэҥҥэ буолан барыым, кэлиим, үлэм, хамнаһым диэбит курдук этэҥҥэ тубуста. Ол кэнниттэн биир аварияҕа түбэһэ сылдьыбытым. Онно туох да буолбатахпыт. Массыынабыт буолана туох этэй ремоҥҥа кыайан не подлежит буолбут этэ, а так биһи бары үчүгэй этибит. Үс пассажир уонна биир суоппар этибит буолар. Аны барыта харысхал курдук буолан араҥаччылаан диэбит курдук этэҥҥэ бары туох да буолбатахпыт. Ньургуунабар улахан махталбын тиэрдиэм этэ. Наар куруутун көмөлөһөр көрө истэ сылдьар араҥаччылыы сылдьар диэммин аһаа дэ икки сыл аҕата ковидынан ыалдьыбытым онно балыһа киириэхпэр дылы балыһаттан тахан бараммын сразу сиим уонна тугум ыалдьар этэ көхсүм хараҕа ону ньургунаҕа көрдөһөммүн миин эмтиэн дуо диэн көрдөспүтүм ону кини аккаастаабакка сразу кэл диэн ыҥырбыта Уонна көхсүгэр «Оруна оругун хоруйуом» диэбитэ ну ол да тугуй диэн ыйыппыппар кини Ньургуна «Дьиҥ былыргы ойууттар туттуһан туттар суруктара» диэбитэ ону то соһуйбутум уонна то ыалдьар киһи итэҕэйэр былаан дии онно көхсүбэр маны хоруйбута онтон дьиэбэр кэлэн бараммын сууна тураммын арай ол туох уна үс күн хунумаар диэбитэ

Ити гайморитын эмиэ билигин суох, ыалдьыбат. Кини дьону эмтиир туһалаах туһалааҕынан дьарыктанарын билэбин. Элбэх киһи аргытын да эмти- эмтэтэр, аа ис уорганы, даже бу тугун сүһүөҕүн ыалдьар, уну сүһүөхтэрин ыалдьаллар да кэбит кэнниттэн. Онтубун ии барытын эмтээн өссө олох Киһи маннык сымыйанан эппэттэрин курдук эмтээн билигин олох тугум эрэ ыарыыда да аһараат ньургунаа диибин түһээмин даҕаны кини дүҥүрүн тыаһын иһин истэбин ол сэрэнэн ньургуна айылҕаттан талааннааҕа айылҕаттан дьону эмтиирэ иһин үчүгэй диэн этэбин Онтон Ньургунаа муҥура суох махталбын тиэрдэбин. Нараабалару биһи Ньургуналыын икки тыынча тоҕус сыллаахтанылар бистэбит. Кини оччолорго парикмахерынан үлэлиир этэ. Аны кини тутатына же сыллаах-соруктаах киһи буолар разы биллэрэ-көстөрө, хань тутта-хатта сылдьарыттан. Аны улам биһиги чугас сыһаан, дьүөгэлэһэн киирэн барбыппыт. Мин ыарахан кэмнэрбэр кини сүбэнэн-аманан ыйан кэрдэн биэрэрэ. Онно же кини айылҕалаах дардах киһи буолара көстөр этэ. Кэнники Ньургууна урууна кистэлэннэргэ өрүөрүнэн баран ол дьоҕурун эссе сайыннарбыта. Мин билэр дьоннорум хааскаларын ыттахпына бу билэн билэ билэр киһитин курдук ол киһи хайдах быһыыта-таһаата, хана майгылааҕын, туга ыдьарын барытын кэпсээн биэрэн киһини сөхтөрөр этэ. Биир хаасканан ол убайым хааскатын эппитим, кини хас оҕолооҕун, истэн байанайа өһүргэммитин туһунан эппитэ. Кырдьык ол бириэмэлэргэ убайым бултуура-алтыыра аччаабыта. Биирдэ ол чараас эйгэнэн бу мин дойдубар, мин дьиэбэр киирэн кэлбитэ. Онно Өссө киирэн баран утары оһох турар эбит, оһоҕун туохтах хараарын турай, кыратык оһоххун сырдатан биэр диэн киһини сөхтөрбүт ахан. Бу дьиэ хас хостооҕун, кухнябар былыргы чаай өрөр заварнигым турарын кытта эппитэ, чай ыта кэлэрий диэбитэ. Онно ол хас хостоохпун эппитэ, оҕолор хосторго киирбэтим диэбитэ, баһан аатахха барытын зеркальна көрбүт эбит. Чараас эйгэҕэ оннук көстөр эбит быһалаах Айта бу Ньургуна бииргэ төрөөбүт балтыта буоларын быһыытынан оҕо сааһын туһунан тугу ахтан санаан ааһыан этэй эдьиин туһунан Ньургуна кырардаҕыттан уопсайынан ураты көрүүлээх баардаах диэхпин сөп Холобур, Ньургуна ийэбит кэпсээнинэн үс сааһыттан ааҕар, биэс сааһыттан чаһыны билэр буолбута. Ону кыра сырдахпытына аҕабыт эм ыарахан үлэҕэ үлэлиир этэ. Хас чааска кэлэрин таайар этэ. Чаһыны билэн баран э холобур, аҕабыт киэһэ алта чааска кэлэр, киэһэ тоҕус чааска кэлэр диэн билгэлиир этэ. Ону оруобуна аҕабыт алта чааска киирэн кэлэр эбэтэр тоҕус чааска киирэн кэлэр. Оттон онно кыра сыдьаан Ньургуна элбэҕи көрөр, этэ билгэлиир да этэ. Куруутун тугу эрэ ураты сыдьарыан иһин этэрэтэ, холобур, кимэ ол ким эрэ сыдьаар, дьиэхэ ким эрэ киирдэ диэн, ким эрэ өҥөйөн ааста диэн куттуур этэ. Холобур, биһи ийэбит эмиэ кэпсиирэ биһигиннэн бириэбинэй буолан баран «Мама эн искэр икки оҕо баар, кинилэр уолум биирэ уол уонна кыыс» диэн билгэлээбит этэ ийэбит ону соһуйан хайдах оннук буолуой эбэтэр уол эбэтэр кыыс буолар буоллаҕа дии диэн эппитин һуох маама кырдьык мин билэбин мин көрбүтүм кинилэр уоллаах кыыс буолалларын диэн иигирэлэр төрүүллэр диэн эппит онтон биирдэ кыра сылдьан Маҕаһыыҥҥа киирэн баран ытаан тураан эмиэ ылларбыт оонньуур ылларбыт. Биирэ массыына, биир массыына уонна икки кук икки кукла. Биир кукла бэйэтигэр, биир кукла балтыбар диэн. Ону Ол хаана маама кыратык итэҕэйбэххэ хайдах оннук буолуой? Чэ биир массыына ылыам уонна биир куукула ылыам диэбит. Уонна хайдах ол уол уоллаах кыыс төрүөхтэрэй? Эбэтэр икки уол, эбэтэр икки кыыс төрүүр буоллаҕа дии диэн хайдах да оннук буолбат диэбит. Онно Ньургуна ытаан тураан иһин биир ылларбыт. Онтон арыый суруулга улааппытын кэннэ кырдьык билбитэ кыстаах уол эбит диэн онтон ону билэн сразу аат токкуйдаан эрдэттэн аат токкуйдаабыт биһиэхэ ньургуунаны аат токкуйдаабыттар этэ холобур балтыбытын аайта диэн уолбутун андрей диэн ааттыыбыт диэн сөбүлэспиттэр оннук онтон Биһигини Ньург уопсайынан Ньургуна улахана дьиэбит буолан биһигини Ньургуна көрбүтэ Ньургуна элбэх элбэҕи биэрбитэ биһиэхэ аа кини инбиир көрүүтэ ураты этэ аа наар кини совет совета кини эппитэ барыта эһэп буолар Уонна онто олох хаама чугас киһибит буолан биһиги холобур элбэхтэ секреттаһабыт игин онтон куруутун ол тугу эрэ кэпсии олордохпуна мин иннибинэ наар хаҥаран кэбиһэр Кини буолла холобур ким эрэ кэпсии олордоххуна кини э, тас көрүҥүн кэпсиир, э, холобур мин билэр киһибин та холобур тас көрүҥүн тас көрүҥүн кэпсээн таайар, даже хайдах таҥастааҕын, суумкалааҕын бартын этэртэ. Э, билигин да оннук уонна кыра эрдэхпититтэн холобур биһиги онтум мин саамай кыра буоламмын наар ыалдьар этим кыра эрдэхпиттэн наар бу кыыс ыалдьар сүрэҕэ куһаҕан диэннэр инбэлиитинэстээх этим сүрэхпинэн онно ньургууна эмиэ элбэҕи хайаабыта эн олох ыалдьыбаккын эн олох ыарыһах буолбатаххын эн Үһүрэҕин маннык маннык ыалдьыбат, туоҕун аа холобур инде ити барыта эмтэниллэр диэн холобур бу кэнники буоллаҕына эмтээн игин холобур кыдьык кини миэхэ кини миигин эмтээн үһүрэҕим миигин билигин олох ыалдьыбат, иһим ыалдьыбат диэн холобур Этэҥҥэ сылдьабын инбэлиит наһаа суох диэн мм